Do, do, do, do, o ie, wel, rwy'n cofio nawr, o'n i'n jyst fel tad iddo fe, yn y fe, wel, o'n i'n galw i fel i fam e bob wythnos, yn y fe, hael neu storom, gwynt neu glaw, yn y fe, a blawn i'n gwyner gan amla, i o'n gofio glanfel lawr yn y social security menu, ffein, ffein ofnadw, yn y fe. Ta beth wy'n cofio, ie, fydda i ddech chi nawr, o'n i'n ffilmo fan hyn, ta beth wy'n cofio gweithio fe nawr, ti'n dipyn o ganwr yn neud i beth dyn llath, yn y fe, wel, mae eisiau cof ar dyn llath,

Yr athro cemeg oedd Mister Herbert. Fe hefyd oedd yn gofalu am gôr yr ysgol. Oedd, um, oedd uh, côr da fi, ond uh, oedd o i'w ddim yn rhan ono fe. O, oedd uh, oedd ddim diddordeb da fe mewn cerddoriaeth. Pyrotechnics oedd popeth da o i'w. Wrth oedd yr cefn lab yn smithereens un blwyddyn, oedd yn, oedd yn bloody nuisance a gweud y gwir. Hmm. Ath y nerves i'm racs ar i ole. Oedd gas dy fe fi ac oedd gas dy fi fe. Oedd e'n canu yn eisteddfod yr urdd o gwbl. Iawn, rhaid i gweud ffyc you.

Sa hanner dwsin o wyau, wel, o'n i'm eisiau hanner dwsin o wyau, ni, achos o'n i wedi sôn am y fairy cakes, a dwi ddim yn neud nhw wythnos ni, achos oedd Misus Davies wedi dod lan i fyny erbyn i chwel, wel, wedes i, beth am ddou beint o lath nawr te, a pown o felyn, menyn, meddai hi, margarine, fi'n iwso bob tro i gwcan, wel, oedd menyn 'da fi ar y fan, oedd dim margarine 'da fi, so wedes i, Un arall a gafodd gryn dipyn o ddylanwad ar ddatblygiad Ricky oedd y canwr gwerin Elvet Celt.
Talon yr Oes oedd enw e pryd ni ond efe, ie, ond erbyn hyn mae'r diawled wedi newid yr enw ond efe, ie. Fel y mae'r cynghorwyr yma ond efe, ie, ie. Ta beth, um, sôn am gynghorwyr, ie. Glywsoch e'r hen stori gwerinol am y ddoi gynghorydd a'r masg a... Ynglyn â, ynglyn â, ynglyn â Ricky Hoyw. O, ie, ie, ie, ie. Oedd e'n, oedd e'n arfer syrwo tu ol y bar o bryd i'w gilydd am bêl dro, on'd yfe, ie, ie, ac yn gwrando arno i yn canu, ynte, ie, ie. A, a lawer ei dro byse fe'n troi at y fi a gweud, Elfed, on'd yfe, ie, dyna nenwi, dych chi'n gweld 'n, Elfed, on'd yfe, o, licen i ese llais fel chi gyda fi, ie, gwranda, gwranda am ynte fi, ie, Syr Daniel o Ros, Yn gwybod beth wyt ti'n neud i dy wraig e bob nos Lun? Llais soprano fydde gyda ti! Ie, rhyw enw hwyl hen ffasiwn gwareunol Gymraeg yndyfe, ie, yn yr hen ffordd Gymreig o fyw, ie. A fel hyn bysen ni'n canu yn y dyddiau yna, ie. Ym. Ym. Ie.

Ar yr achlysur arbennig yma, mi ddes i yma i wrando ar Elfed Celt yn canu, gan feddwl wneud record ohono fe. Fel oedd hi'n digwydd, oedd Elfed yn methu bod yma, oedd e 'di gorfod mynd i'r ysbyty yn sydyn iawn i gael operation go gas, hernia os dwi'n cofio'n iawn, ac yn ei le fe, yr oedd y bachgen 'ma o'r enw Ricky Gay. Ricky Gay oedd e cyn dyddiau Es Pedwar Ec, wrth gwrs. A munud agorodd ei geg, wedes i, Dafydd, contract. Beth bynnag wnei di, pai byth â rhoi contract i hwn. Ac wrth gwrs, 'na'r camgymeriad mwya nes i erioed. Oedd... Castell Newydd Emlyn? Ie, ie, ie. Oedd, roedd... Caer Byddin?
Ie, ie. Llanfair, Port Gwyn, Dyf.
Oedd, roedd Ricky ar gyrion busnes sioe. I aros nes bydde rhywun o fewn y busnes yn ddigon craff i sylweddoli dalent fawr, fe gymrodd swydd fel rheolwr band roc a rôl. Ai Ricky oedd y cyntaf i sylweddoli posibiliadau fideo yn y byd hwnnw? Nage. Ond dyma'r fideo gyntaf iddo ei chyfarwyddo. Chi 'di cwpla 'da ni nawr, y'ch chi? Cut!